Chu Tring dil Tring hmun khua mi kan an vlog dawn ni heti lamah hian kal kual la ka khal dan hai thiam em aw Tring dil hi a kal tawh tam tak kan awm anga a kal lo pawh tam tak kan awm a rinawm a hei hi dil Mizorama chuan field hi dilin an siam tawp a a lian ber chu ka ti lo a lian ve thawkhat viau a. Hi Mizoram khaw chhunga awm dilah chuan heti lai Sinung Hills Development Council area huam chhungah chuan a lian ber a tih loh theih loh a, a awm chhun pawh a ni hial ang dil sangha dil tih loh ah chuan maw umm dil siam chawp a ni a, hei hi Ṭing hmun playground a nia maw hei. Saw ti lam kan hnung lam zawng zawng pawh saw. A ni phei vek a, ball hi a liam thei lo a ni. An inkhelh thin lai khan, kan inkhelh thin lai khan maw, keini ho pawh kan tet laiin naupang ho chuan tilai vel hi a hma chuan tuiin a chim lo a, tunah chuan hei tui vek a ni ta a. Ṭing hmun hi in zahnih khua vel an ni a, mi. An thahnem ve thawkhat viau a, thing tlang pawh ah chuan nuam ve tak a ni. A mahse main problem an nei a, an main problem chu network aw, tha lai te tan chuan network hi pawimawh a, tunah hian bsnl rawn bun an tum tan mek a, rei lo te ah chuan kan nei tur ah kan ngai a ni. Tling dil hi Sunday hun awl ah hi chuan a tlawh tu hi an awm ve reng a, engtik lai pawn tlawh thei reng a ni. Umm, rawn tlawh u la, hei a duty an insiam a fel tak tak te duty an awm reng a ni. Tling dil tlawh tu te hei lawng pakhat pahnih khawnge kil lamah hian pakhat hi awm leh umm pathum an awm a saw kan hmuh ang hian hete hi. Lawng pakhat a awm a, a tlawhtu hi an awm ve reng a. Umm, Sunday vawiin hi a ni a, nula tlangval tan pawh tlawh nuam tak a nia. Ih, rawn tlawh ula, hlim leh lawm takin dil chunga umm hun rawn hmang turin kan han sawm bawk che u ni. Tingkhawpui a ni a. dil zau nuam tawk tak mai an nei a ni kan leng del del a bialnu te nena han len kual vel pawh a nuam viau ang umm saw te sawn rawn ba bai lauh lauh mai vawiin chu kan vlog a hei hi youtube ah kan rawn dah dawn a kan channel ah umm channel chhe dek an nei ve a khawngaih in a viewer leh a en tu hi chuan min lo subscribe ve sak hram turin kan han ngen bawk cheu a ni. Keni chu kan vlog pah avang hian time kan rem lutuk lo ang. Duty te hian vawikhat hi hemi hi darkar a fan kual hi darkar khat vel hun kan awk thin tlangpui a. A zau tham ve maw han en mai ai hi chuan i dil kamah hian hetian kan han kal kual a hei dil sirah te. A Laili ah pawh tlan theih tho a amaherawhchu vawikhat round hian Dar kar khat hun vel hi chu kan hmang tlangpui thin a, i vawi khat ah chuan man hi za an ti a, mi paruk te pali chuan na tur a siam a nia, paruk te pawh chuan thei a ni a lawng hi maw umm plastic boat a ni a, a nuam khawp mai khiti lamah kil lamah kan han drive chho dawn a ni umm lei lamah aaa full episode umm. Cut nei miah lo in kan vlog tawp dawn a ni. Vawiin chu Ṭing dil. Kan driver hian a khalh thiam khawp mai a, hei a lang ve dûng em aw. Reilo te kan han tih lang ve zuai ang. A hmel sir chauh aw. Eee. Aw, khitah tlangval te pawh an rawn kal a. Aw, nula leh tlangval te pawh an rawn leng dawn a ni. Aa, eh, min rawn vlog khum nghal tlat nuai. Eh, ti zawng hian aw. Khudi lai a lei ah khuan kan u nau te pahnih an awm a, rawn chuan ve an tum a. Kan an pick up dawn a ni. Umm. Kan thian te. Khawpuar tangin an rawn zin veng veng a, lawng a chuang tur hian an ni in ka hria a, an rawn zin chhan ber pawh hi aw kan han pick up ang a, kan fan kual pui dawn a ni. Hei a chuang duh nghak tu pawn awm thup mai a, nu ho khawmpui lai a nia maw, nu ho khawmpui lai a nia, a chuang duh te hi an awm deuh thup mai a. hei an pick up a remruat ate aw an chuang le lu do le
ma hen va thu du mi khom pui kal
à Sarvel te hi nuam tiru rial mai.
Hmm. Hetia style hi thing tlat ti lai ai chon mo. Driver hi kan driver hi expert lo lutuk a.
Aww. Zawin thil pung ruo. Chak lama, chak lama tian sarval te ante om na lang. So so ting muna kan sar. Lak tu nu kan. Lak lak berania. Kan wai me president ani. Hmm. Bye. Ron leng fo ro kan khua hian mo.

za vawikhat chuan man hi za nia darkar khat deuh thaw hi chu hman kan sawi tak ang khan a ngai a ni tingdil fi field playground lui a nih vang khan hei lui football kan pet pawh hian khawia mah a liam na tur awm lo lehlam lehlam hi tlang fek a nih vangin Dilah an siam zawk ta a, an football playground hi tuna kan awmna chhak lampang maw heti lampangah khian an dah ta a, tunah hian heti lam hi chu lui te hnar lampang a ni. Tring hmun hi ruam chhung aw a awm a ni a, thlasik lai chuan a vote ve viau in ka ring, tunah pawhin a vote tan ve deuh tawh. tui chu an hniang hnar pangngai ve tho a amaherawh chu hemi tling dil a hi tua in leh ei tur chuan a hman tlak lo a a harsa ve tho anih dil a awm mah ni sela hei hman mai mai tur ang chi ah chuan a hman tlak ve tho a. chuan tanky te khite lamah khian kan hma a tlang chhip lamah khian a awm bawk a lawng hi tunah hian pali an dahin ka hria a ni duty in insiam a a hmang duh te an awm chuan umm an va kal a tikhan duty ten an lo en pui a hetia duty lawh ang chi te an pek bakah hian hemi develop nan aw hemi chingdil-- hle chhe vel umm develop nan hian an hmang in ka hria an sawi dan khan maw engkim ka hre chiang lo a khita mi te khi tu te nge niang kan en chin ang kan zoom ang ka mit chuan mit lawng chuan ka hmu thar lo deuh a. nula leh tlangval te an niin ka hria ania driver in ka rin hlaw driver in pui ron kal te pawh an ron kal a hei ti la KTP le choir ho aw EFCI Prayer ho leh nu ho khawmpui a ni a, tling dil pawh a lak khawp mai. Eh, lawngkhal tum a ni ka sawn a, ngir veng veng sia. DS kham, um. An si naw thei, nu nghak hmel si naw deuh deuh an phur bik ka tel.

a ngak tum tam a ni awrh ang tihian vawiin chu sunday a ni bawk a car nen sumo nen umm an ding thup mai a saw nghak tu lam nen maw chuan ve duh tingdil vawikhat pian manah tingdila lawng a han chuan ve chak reng reng te pawh kha kan awm ve a umm nuam ve reng reng a ni. hetiang intihhlimna hmun tur hi kan bial chhungah phei hi chuan a vang khawp mai a vang tak hi ni ringawt te reuh te hmun te reuh te thalai te tana han kalna tura awm hi chuan kan kal sup sup mai zel a hmm. hemi hi chawl duh te tan pawh hei tunlai phei chu inthlanlai ania silung hills council inthlanlai ania Mla, Minister tih te pawh a riak in awm ve deuh reng a ni hema i tah hian maw? Aaa a buai dawn tlat mai khi pawh nuam hek a.